Тарих ул бик зур, бик четерекле. Аны инде көндәлек, көнлекләп эзләр белән алып барсаң да әле төбенә төшеп бетерелмәскә мөмкин. Шуңа күрә инде без әзерләп, барыбер үзебезнең тарихыбызны да, чын тарихыбызны,

Шулардан икесе, Терпеле һәм Мари гына, Мари суыксу гына бүгенге халәтләрен саклап кала. Аннан соң дөньялар чак кына үзгәреп китә. Михайловка дигән урыс авылы да барлыкка килә бездә. Вакыты белән бездә 151 торак пункты була. Хәзер 87 дип беләм мин. Әйе. Йөз унынчы йөздән бирегә Идел буе болгарлары килеп утыралар. Биредә Бөек Венгрия, ике, моңа нык басыйсың, басым ясыйсың килә һәм башкортлар белән бәхәсләшә торган, үзебезнең кем икәнлекне күрсәтә торган очрак бу. Унынчы йөздән бирегә Идел буе болгарлары килеп утыралар. Биредә Бөек Венгрия, икенче төрле әйткәндә, Башкирия. Дип йөртелгән дәүләттә җирән чәчле, кызыл йөзле мадьярлар, венгрлар гомер кичерә. Башкортлар нинди төстә икән хәзергесен беләсез бит инде. Алар 1896 елда Алмыш улы Аркад җитәкчелегендә Тунатисә, Тунатисә, Дунай ягына күчеп китәләр һәм алар белән бергә удмуртлар, мукшылар да шунда кузгалалар. Ундүртенче, унөченче гасырларга караган карталарда да бу хәл ачык чагыла. Бу картада элек күрсәтелмидер иде, боларны да табып карадым мин аны. Венгрлардан безгә гуляш дигән ризык, җире булган кешеләрне ассызыклау өчен башкорт атамасы кала, җире булган кешеләргә. Хуш. Без башта Болгар составында булабыз, аннан Алтын Урдага буйсынабыз, соңыннан Казан ханлыгына, 52 нче елның 2 нче октябрендә дәүләтебез җимерелгәч, рус дәүләте карамагында калабыз. Без әлеге дәүләткә җирлегебезгә русларның кермәвен, эчке эшләргә катнашмавын, динебезгә тимәвен шарт итеп кушылабыз һәм биредә яшәгән ата-бабаларыбызның чукынмый калуы менә шуннан. Менә бер акыл эше эшләгәнбез. Барлык баш күтәрүләрдә теләп, ашкынып катнашабыз. Шәбез буенда яшәгән биләмәләрен дә куйларына кадәр җәелдергән каһарман балалы Теләкәй морза, аның улы Күчем батыр, оныклары Габдулла һәм Айсә, бу яңадан, соңыннан табылган батыр, безнең якларның дистә еллар буе бер сирпеп киткән фетнәләрнең башлыклары булалар. Безнең безнең як кешеләр берничә акыллы булган асаба башкортлар, җиргә охотлар булган кешеләр, типтәрләр килеп утыралар җирләре хәрби хезмәттәге татарлар һәм ясаклы татарлар һәм мишәрләр. Мишәрләрнең башкаласы Әлем хисаплана. Бүген дә алар арасында бик күренекле кешеләребез бар. Шулардан аерылмалы бер төркем бар, 1438 нче елны Казан ханлыгы оеша һәм Алтын Урданың төньяктагы җирләре, шул исәптән безнең җирлектә дә аның биләмәләренә әйләнә. Тәхеткә 1467 нче елда утырган Ибраһим хан, туган елын таба алмадым, тарихта да юк ул, 1479 нчы елда вафат булган, рус дәүләтендә сакланып сугышлар алып бара. Мәскәү һәм Нократ Югары Шимон, Югары Шимфан, Кама буйларын кулына төшерү өчен сугышлар башлый. Шундый шартларда хан үз биләмәләре из үз биләмәләрен ныгыту чараларын күрә, әлбәттә. 1470 нче елларда ярлык белән Сөн тамагының бүгенге Таңнамас ирләренең Котлыгы Котлыгы биш бигә тапшыра, билгеле, урын буш булмый, халык, Биредә халыклар яши көн күрә һәм 1470 нче елда җирнең үз хуҗалары үзгәрә, шул дәвердән таңнамасның яңа сәхифәсе башлана. Мөхтәрә Ингель Нәвап улы шушы нәсел тамыр Мөхтәбәр Ингель Нәвап улы нәсел тамырлары әлеге кавемгә барып тоташа. Мишәрләр. Беренче тапкыр 728 13 сентябрендә чыгарылган фәрманда телгә алына. 334 елның 31 маенда Уфа өязендә аларны аерым китапта теркәргә кушыла. Аерым аерым китап була, аерым өстенлекләр бирелә, кызыклы халык болар, аларны үстерәләр. Тузы утына утыручы елдан баш күтәрүчеләр җирләрен аларга бирә башлыйлар, төрле өстенлекләрдән файдаланалар, арендаланган җирләр өчен башкорт катлавындагыларга аренда халкы түләми башлыйлар. Типтәрләр бар безнең. Алар күчеп килгән катлау вәкилләрен килгән катлам араларыннан марилар башка милләт кешеләре була. 37 нче 37 авылда шундый катлау булган. Араларыннан марилар да көн күргән. Ак, ак күз, ак баш, иске Байсар, иске Урьяды, Югары Бурьяның бер ягы иске Җияш, Кар, Кыр Каентүбә, Меңнәр, Татар Суык суы, Түбән Урьяды, Шәвезбаш авыллары. Алайда мишәрләр тат, типтәрләр белән бергә марилар, Тәкмәктә башкорт типтәрләре һәм дөлт крестьяннары теркәлгән. 1858 нче елда Иске Җияштән биш гаилә Кара Идел елгасы буена китеп,

Безнең анда булган бар, аларның безгә килгәне бар. Типтәрләр күченеп, тибелеп килгән катлама телләр, араларында марилар да була, андыйлар 37 көн, 37 авылда көн күрәләр. Хуш, без үз куенында бакыр, көммеш, алтын, газ һәм нефть туплаган Керәч, Фар-Фаянс, яраклы Ак балчык, Явыз Иван басып алуларына кадәр бездә керәч ясыйлар. Әббәс авылында сакланган шифалы көмеш сулары бәреп торган чишмәләре булган, тагын кычкырып әйтергә ярамагач, башка чыганаклары булган сакланган байлыклар өстендә көн күрәбез. Мул уңышлар үстереп, бик тә ишле мал-туар асрап, илнең азык-төлек байлыгын булдыруга тиңдәшсез өлешебезне кертеп яшибез, иҗат итәбез. Район башлыгы Ингел Наваповичның сүзләре белән әйтсәк, халык мәнфәгатенә өстенлек бирү төп бурыч булып санала. Халык телендә Калин төбәге дип йөртелгән авылларда әйтелде инде Кочанай бүгеннәре. Төбәге дә төбәге дә башта Актаныш районы составында була. Мин монда нәрсәгә әйтәм? Безнең геройлар бар анда. Шуларда Исән Исәнсүф авылы каһарманы Гыймазетдин Вәҗетдинов украинчылыгы сугышта һәлак була. Бүләктән Илдар Маннанов, мин икенче ел бу, үзебезнең яктан Баян Дәүләтов, Хәсән Заманов, Гатаулла Минаев, Комар Гадимөхәммәтов, Сими Фадиев, Саидлар союзы герое, Сөрәнчәк егете Александр Кузнецов Польшаның милли герое исеменә лаек булалар. Александрның туганы Борис Паулич сугышта моряк булып катнаша, хәрби-диңгез училищесын тәмамлый, өченче ранглы капитан дәрәҗәсенә күтәрелә, атаклы Аврора крейсер капитаны хезмәтен башкара. Җирлегебездә үскән Яксуф Салихҗан, Рифкать Әхмәтҗанов, Салихҗан Шәмсунов, Салават Фаязов, Морсил Галимәрдинов генераль дәрәҗәсенә күтәреләләр. Районыбыз, халкыбызга Татарстанның беренче Илбашы, Россиянең Хезмәт Герое Миңтимер Шәрипович Шәймиевне бүләк итте. Һәм икенче шундый ук чорында шул дәрәҗәгә үк җит, исеме икенче, но Илбашлыгыбыз булган Шәйгәрдән Шәймәрданов, Аның 39 яше дә башына җитәләр, халкыбызның йөзе актыгы саклана. ССР Югары Советы гомеренчә генә югары депутатларны сайлыйм, саныйм, ССР Югары Советы депутатлары Зәки Габдуллин, Рәис хаҗи Әхмәтов, Россия Югары Советы депутаты Рәис Рәис урынб эшләгән Мирхазян Сәлахов, Кәрәм Гарипов, социалист хезмәт геройлары Зөфәр Имамов, Госман Латыйпов, Александр Сальников, Һәм Салир Гыйльмановлар хөрмәтле рәисләребездән Гадел Сәлахетдинов, Марис Шәвәлиев, Рәфәт Салихҗанов, Миргаять Заманов, Хәлил Хуҗин һәм башка кешеләр белән хаклы горурланабыз. Революционер Иликбай Миңлебаевны, Мари милләтеннән ул, якташлары хаклы онытмый. Партия яшьлек тизы Әхмәт Нугаев, мөфтиләр, мөфтиебез,

Равил Гайетдинов, журналист, галим, язучы Серматов һәм башкалар исемнәре халыкта алтын хәрефләр, тарихта алтын хәрефләр белән язылган. Менә шулар арасында Илдус Серматовның район тарихын өйрәнүгә куйган хезмәте бәйләп үтергесез.

Васил Маликов, Лина Шагыйрьҗан, Вахит Имамов, Мөхәммәт Мирза, Илфак Ибраһимов Тукай бүләге ияләре, Җирлектә җыр һәм бию ансамбле эшли безнең Дәүләт музее һәрвакытта сөендереп тора һәм күрдегез, күреп торабыз, күренекле якташларыбызның һәйкәлләре белән дә безне сөендерә.